सब गोटा के प्रणाम करे छी हम भावना मिश्रा एखन हैप्पी फॉर यू पीटी छी और हमर संग ढेर रास बेहन कथा जे लिखे छथि से कवि लोग लेखक लोग जुड़ल छथि तऽ सब गोटा के हम हैप्पी फॉर यू पर बहुत बहुत स्वागत करब डॉक्टर प्रमोद कुमार जी भी जुड़ल छथि और अ, सत्येंद्र कर्ण जी भी जुड़ल छथि तऽ दुनू गोटा के हैप्पी फॉर यू पर स्वागत अछि सत्येंद्र कर्ण जी पहिल बेर हैप्पी फॉर यू पर एला हँ बिहन कथा धारा में आ एखन बिहन कथा धारा के एपिसोड पाँच अछि प्रत्येक मास में जे छै एकटा बिहन कथा धारा गोष्ठी होइत अछि तऽ एखन हमसब फेर जे छै से आयल छी तऽ अहाँ सबसँ आग्रह करब कि जल्दी जल्दी जुड़ू और लाइव के आनंद उठाबू सत्येन्द्रनाथ कर्ण जी जे छै गाम रेवाड़ी मधुबनी जिला आओर शिक्षा वाणिज्य लिखा स्नातक छै साहित्य संगीत कला प्रेमी बाग करे वाला बिहन अ कथा लिखे छथि तऽ इनकर हैप्पी फॉर यू पर स्वागत अछि आर हम अहाँसँ आग्रह करब के एकटा हमरा सबके छै बेहन कथा सुनाउ सर सबसँ पहले सबसँ पहिले जे भावना जी के मंच संचालक के नमस्कार आ सर प्रमोद सर के जे बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम हमर नाम सत्येन्द्र कर्ण भेल हँ कसर प्रणाम नाम सत्येन्द्र कर्ण भेल ओना हम सब विधामे लिखै छी कविता कहानी आ बीनी कथा गीत गीतोमे सब गीत हम लिखै छी महेशवाणी चौमासा सब जे छै जतेक जे छै से गीत छै ओ सब सब हम रचना करै छी हम अपन सुना रहल छी एकटा बीनी कथा जकर शीर्षक अछि मरद जमुना चौबस्तिया पर संध्या काल भोगल रहल छल ओ कहिया के मर्द भेल हमरा आगा ओकर चहुआ नहीं अलग सके छे दारू पीने छल तैं ओकर केओ जवाब नहीं दे छे पचकोरी के नहीं रहल गेल ओ सहट के जमुना के पास गेल आ कहल के जे बौआ ककरा जे छै से गरिया रहल छी आ कहि रहल छी जे ओ कहिया के मर्द भेल जमना जा अपन काम कर गा ककरो गरिया रहल छियै ककरो कहि रहल छियै तोरा की मतलब छ पचकोरी सुन बौआ तू अपने कही तू अपने कहिया के मर्द भेला नाचो में तो मौगिए के रोल ले छला एखनो दारू पिए के चलते नित कनिया तोरा गंजन करे छो आ कोन कोन ने बात कहे छो वाह रे वाह एहने मर्द छा
बहुत ही नीक और प्रमोद जी कहथिन अहाँ के समीक्षा करथिन अहाँ के कथा के तो प्रमोद जी अपन विचार दियो जे केहन लागल अहाँ के

तऽ छै जे सबके अपन अपन लिखै के एकटा अलग स्टाइल होइ छै अलग बात होइ छै तऽ लेकिन छै कि जे हिनका हम देखै छियनि जे हिनका लगमे से शीर्षक के कथा के कमी नहि छनि विषय वस्तु के कमी नहि छनि तऽ विषय वस्तु के कमी नहि छनि तऽ आओर किछु जे छै कमी से ओकरा दूर कयल जा सकै छै तऽ मर्द कथा छलनि हेँ तऽ एकटा व्यङ्गात्मक कथा छै ककरो चाहे ओ दारू दारू पीबा होय तारी पियत होय या बेकार होय लेकिन ओकर मर्दानगी पर जे प्रश्न पूछ दै छै केओ तऽ पुरुषके लेल बड़का चैलेंज भऽ जाइ छै तऽ कनि हम कहबनि सत्येन्द्र जीके जे एहि बातके कनि बेसी उजागर करी एहि बात के जे बेसी उजागर जे शीर्षक दिलिए मर्द तऽ मर्द जे शीर्षक दिलिए तकरा यथोचित ढंग से से ओकरा प्रस्तुत करियौ जे मर्द के चैलेंज केलकै ओकरा मर्दानगी पर तऽ ओकरा की फील भेलै तऽ एहि विषय पर से बेसी ध्यान देबाक छै ओना हम पहिले कहलहुँ जे हिनका हम बहुत दिन से देख रहल छियनि

नवीन कथा रचैत रहू आ प्रगति करी बिहन कथा के विकास में सहयोग करैत रहियो बहुत नीक धन्यवाद बहुत बहुत हाँ बहुत बहुत धन्यवाद हमर आग्रह के एकटा अहाँ भी बिहन कथा सुना दियो तखन फिर हम इनका से एक आर कथा सुनते एक कथा अहाँ सुना दियो आग्रह और काशीकांत झा जी से हो जुड़ गला हाँ लिख रहा है सुंदर तो बहुत बहुत धन्यवाद अपने का जी सुनायल जाउ
तऽ हम एकटा एहन कथा सुनबऽ चाहै छी जे ओ मनोवैज्ञानिक कथा छी एकर जे पृष्ठभूमि छै से स्वागत। मनोवैज्ञानिक छै जे छोट छीन बात कखनो काल कऽ से कतेक पैघ काज कऽ जाइ छै जेनाकि मन्त्र मन्त्र छोटे होइ छै लेकिन ओकर प्रभाव बहुत विशाल होइ छै बहुत पैघ होइ छै तेने कथा छै ई जकर शीर्षक छै मुस्की मारि दियो ने मुस्की मारि दियो ने चालीस पैंतालीस स्वाति बेहोश पड़ल रहथिन चालीस पैंतालीसक स्वाति बेहोश पड़ल रहथिन डॉक्टर घुमा फिरा के जवाब दऽ देने रहनि शुभम के एकाएक एकटा कौतुक भेलनि कान में फुसफुसेलखिन मुस्की मारि दियौ ने मुस्की मारि दियौ ने जेना चमत्कार भेलै निष्प्राण मुंह पर मुस्की पसरलै फेर रसे रसे आँखियो फूजले ई चमत्कार से कम नहीं आई फेरो भगवानक श्रेष्ठता सिद्ध भेल डॉक्टर कहल ओतऽ हिया हाय देने शुभम के एकटा बात मोन पड़लनि पहिल राति जखन घोघ उठबैत रहथिन तऽ कनियाक मुंह उदास रहनि पहिल राति जखन घोग उठबैत रहथिन तऽ कनियाक मुँह उदास रहनि शुभम बेरोजगार रहथिन ने दुलरबैत कहलखिन मुस्की मारि दियौ ने आकि स्वाति भबा कऽ हँसि पड़लखिन

हमरा लागल शब्द के अंदर में ही अहाँ के कथा छल बाकी अब सत्येंद्र जी कहता स्वागत सत्येंद्र जी
सर तो बेहनी कथा के स्टार जैसे छथिन सर तो बेहनी कथा के स्टार कहल गलन है सर के आ सरिया बेहनी कथा सर लिखने छलखिन है ताहिमे हमरो के जे छै से साझी केने छलथि हे ओ हमरो एहिमे दू टा जीवनी कथा ओहिमे लिखल हमर एहिमे जे छै से शामिल केने छलथि हे सरोके कथा बहुत बढ़िया होइ छनि आ बहुत बढ़िया लिखे छथिन स्टार छथिन हुनकर समीक्षा की हम करबै बहुत बढ़िया लिखे छथिन

बुझलियै ने जिनका का बहुत
चैलेंजेस से गुजर रहल छै ओहन स्थिति में हमरा सबके तो एहन अवसर लोग के नहीं देबाक चाही जे बिना बिना मतलब के बात के वो हमर आलोचना करे हाँ हम लिखलो हैं ओहिमे भाषा के अशुद्धि होय या शब्द के सीमा लाइन गेल होय या कथा और शीर्षक में कोनो तारतम्य नहीं होय या कह चाहे छी जे से हम अहाँ के हम नहीं कह सकलो हैं माने अनेक तरह अवगुण भ सके छै तै पर चर्चा जे क्यों करे तो बहुत निक बात हरदम स्वागत उनकर लेकिन अनर्गल किछ बाइज दी से सब ठीक नहीं तो ते द्वारे हमरा सब बिहन कथा लिखे छी तो हमरा सब के बड़ा सतर्क रहबाक चाहिए तो हम सब शुद्ध हमही सब जे शुद्ध बात और के दोसर की कहबै
बिल्कुल उम, ठीक गप कहलिए और महाकांत प्रसाद जी जुड़ रहा उम, जुड़ रहल छै उनका कनी जुड़े- कथी हल्का सा दिक्कत भेले त हम फोन से उनका बता देलिए हैं जुड़ रहल छै त ताबा हम आ, आग्रह करबे कि अहीं जे छै से एकटा आर कथा उम, सुना दियो
किनका सत्येंद्र जी के कहलियै हाँ, हाँ, सत्येंद्र जी के हम अनम्यूट क दे सत्येंद्र जी के

बोली आ काने हँ हँ आब अगना प्रवेश करै आब नीक रहै छथिन ने काकी की नीक रहब सदिखन किछु ने किछु होइते रहैत अछि बेमारे रहैत छी हँ काकी भेली अहाँ गाममे रातिमे बड़ हल्ला गुल्ला होइ छै साँझे प्रकाश माछ दू किलो आनलक बनौलक सुनौलक अपनेसँ तरलक बुझलक दुनू सार बोलने बैसल आ दारू पीबऽ लागल बात रे बातमे बतंगर भऽ गेलै किछु जे छै

ड्योढ़ी पर से केओ हाक दैत दैत काकी छथिन ये काकी काकी बस आवाज अकानैत हाँ हाँ आओ आओ बेली आओ अंगना बेली प्रवेश करे छथि आब नीक रहै छथिन ने काकी बैसू पैसू बैस देली की नीक रहब सदिखन किछु ने किछु होइते रहैत अछि भेली अहाँ आंगनमे रातिमे बड़ हल्ला गुल्ला होइत छल हँ हँ की कहबनि काकी साँझे प्रकाश दू किलो माछ अनलक बनौलक सुनेलक अपनेसँ भुजलक तरलक आ दुनू चारि बहिन बैस गेल चखना लऽ कऽ दारू पीलक बात बतंगर भऽ गेलै दुनू दारू बहिन बहिन कथी लए खायत पियत जाके सुतल तेहन ने अट्ठा बजर खसल जे घरमे केओ कथी लए खाय भोजन करत सब जाके सुति रहल आ प्रमोद जी समीक्षा करथिन प्रमोद जी हम अहाँके अनम्यूट कऽ रहल छी
ई जे छै से होइ छलैए पहिने जे कहै छै जे लोक शुभ शुभ कार्यमे विलम्ब नहि करी तऽ ताहि दुआरे से एना होइ छलैए आ आइ सत्येंद्र जी के पता नहि की फुरेलनि हेँ जे दुनू कथा के मूल जे छनि से पियक्करे पर छनि तऽ जेना होइ छलैए लोक पियै छलै पहिले आब जे पियै छै से कनि दोसर ढङ्गसँ पियै छै कनि सिविलाइज वेमे पियै छै लेकिन कथा जे छनि से मने प्रासङ्गिक छनि एना होइ छै जखन लोक पी लेलक तकर बाद ओहिसँ आगू की होइ छै से की कहब एकटा अंग्रेजी में हम सब कथा पढ़त रही है बीए में द पीम द इम्स एंड द पीजेंस ब्रेड तो हुमायूं कबीर के लिखल रहे माने जखन वो कहत रहथिन कि ओकरा हम दू लाइन में कह दै छी ओ कहत कहलखिन कि जे जखन अहाँ शराब पियै छी तऽ पहिल कप शराब पियै छी तऽ अहाँ शराब के पियै छी जखन दोसर कप शराब के पियै छी तऽ शराब शराब के पियै छी आ जखन अहाँ तेसर कप पियै छी तऽ शराब जे छै से अहाँके पी जाइए अहाँके होश हवास नहि रहैए अहाँ कतहु नहि रहै छी तऽ से होइ छै जखन पियैत पियैत लोक होश हवास खतम कऽ दैए तहन तऽ जे कहलखिन हेँ सत्येन्द्र जी सएह सब होइते छै तऽ कथा तऽ प्रस- प्रासंगिक अछि बढ़िआँ लागल हमरा धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद और अ, आब हम जे छै आमंत्रित करबे महाकांत प्रसाद जी के आओर अहाँके हम म्यूट कऽ देलहुँ हँ आब महाकान्त प्रसाद जी के जे छै हम आमंत्रित करै छी हैप्पी फॉर यू मे पहिल बेर हैप्पी फॉर यू मे एला हँ तिनकर हैप्पी फॉर यू मे बहुत बहुत स्वागत अछि साहि- साहित्यक उम, साहित्य साधक सफल उद्घोषक महाकान्त प्रसाद इतिहासक प्रतिष्ठित शिक्षक छथि संगहि साहित्यकार सेहो छथि तितली हिन्दी हिनक बाल कविता संग्रह छनि और बहुत रास जे छै सजिया संग्रह पत्र पत्रिका में हिनकर रचना जे छै आबि चुकल छै और इनकर मधुबनी जिला के घुघडिया में जे छै से इनकर घर छै तऽ एखन हैप्पी फॉर यू पर बहुत बहुत स्वागत अछि अहाँके अहाँसँ आग्रह जे एकटा बिहन कथा हमरा सबके सुनाबियो हम अहाँके अनम्यूट कऽ दै छी हाँ स्वागत सुनावियो जी सब गोटे के प्रणाम आ, एकटा आ, बिहन कथा हमर अछि ठकमूरी श्रीकांत खाय लेल बैसल छल कंटिरबी के ममहर मे किया छोड़ने छी ओकरा नानी गाम मे नीक लगैत छै आ तोरो तऽ सासुर में नीके लगै छौ रहता ओतय सासुर में क्यो पुरुख कतेक दिन रहत तें गाम चल एलिए बुझल छौ न भिन्न भेने भैयारी पड़ोसिया भ जाय छै भाईजी एतऽ हमरो जर जमीन छै कि नहि

आ दूटा लेध गेदक लालन पालन पोषण सबटा तऽ हम अपने केलहुँ से सब हम नहि बुझै छी अपना सिरे खो आ अपने घर रह नहि तऽ एतऽसँ रस्ता ना सहोदर भायक गप सुनि श्रीकान्तके ठकमुरी लागि गेल छल सोझा राखल थारी हँसि रहल छल धन्यवाद
बहुत ही सुंदर और अब डॉक्टर प्रमोद जी जे छथिन से समीक्षा करथिन तो प्रमोद जी अहाँ के स्वागत
तो महाकांत प्रसाद हमारे लेल कोनो नया नहीं छै आमने सामने आई पहिल दिन भेला के बात अलग छै इनको कथा हम प्रकाशित केने छलियन है सदिया रोपन में पर्यारोपण के नाम तऽ काफी भेलै अखनो लोक सब नाम लऽ रहल छथि अखनो बिका रहलै है कतौ कतौ जे एक आध टा बचल छै तऽ से बिका रहलै है हमरा हाले मे से एक सौ पाँच रुपैया के घनश्याम गणेरो पठौलथि तऽ हम पुछलियनि यौ कतऽ से ई पठेलौं हमरा कोन चीज के पाइ छियै तऽ हमरा कहलक नहि नहि एक आदमी से सझिया रोपन गिनला तऽ तकरे पाइ हम अहाँके पठौलहुँ बड़ा आनन्द आयल जे आइ काल्हि मुफ्तोमे दियौ ककरो किताब दऽ कऽ पढ़ै छै केओ ओहिठाम केओ खरीद कऽ पढ़ि रहल है तऽ ई अपने आपमे बड़का सर्टिफिकेट छियै तऽ ओहन किताबमे हिनको कहानी छपल छनि हिनको कथा छपल छनि आ इएह ठक मुर्गियो छपल छनि हमरा जते याद अछि तऽ कथा जे छै से प्रासंगिक छनि अहिना होइ छै काल्हि तक बड प्रेम बड प्यार भाय भाया के बीच में आ जखने भिन्न भऽ गेलहुँ तकर बाद लगै छै जे कहाँ से बड़का आइ पाकिस्तान आ भारत आबि गेलै तहिना लोकके हुअ लगै छै फीलिंग भऽ जाइ छै एहने तऽ ई ओकरा बहुत नीक जकाँ से प्रस्तुत केलखिन है जे केना भाई छै काल्हि तक के छलैया केहन आ आइ की भऽ गेलै जे एना एतेक पैघ बदलाव आबि गेलै व्यवहारमे स्वभावमे आदतमे सब चीजमे मानसिकतामे तऽ ई जे छै बिन बिन हाउसके सजिया जे परिवार होइ छलै पहिले संयुक्त परिवार ओकर जे टूटि कऽ अलग होइ छलैए तखन लोकके परिवार टूटनाइ कोनो पैघ बात नहि छै होइ छै लेकिन जखन मोन टूटि जाइ छै तऽ की होइ छै से देखबैमे हिनकर ई सफलता हिनका भेटलनि हेँ ताहि दुआरे धन्यवाद नीक कथा अछि अहाँके बहुत बहुत धन्यवाद अपने का आओर हम किछु कमेंट्स पढ़ि लै छी पता नहि एखन की मोबाइल मे भऽ रहल अछि कि हम कमेंट के इंडिकेट नहि कऽ पाबि रहल छी तऽ किछु हेतै हमरा सबके नेटवर्क के हमरा मोबाइल मे हेतै किछु प्रॉब्लम तऽ प्रेम शंकर झा पवन जी सेहो जुड़ल छथि लिख रहल छथि बहुत नीक विचार अर्चना मिश्रा दीदी सेहो जुड़ल छथि लिख रहल छथि बिलकुल सही प्रमोद झा जी लिख रहल छथि शुभकामना राम सुपाल यादव जी जय मिथिला जय मैथिली जय माँ जानकी कृष्ण मोहन झा जी सब प्रतिभागी के हार्दिक शुभ स्वागत बहुत बहुत धन्यवाद अपने के और सब जते गोटा जुड़ल छी और जिनकर कमेंट्स हम देख पाबि रहल छी सबके कमेंट हम पढ़े के प्रयास करे छी जे नहीं पढ़ सक, सकलहुँ ताहि लेल क्षमा चाहब और लिख रहा छथि राम सुपाल यादव लिख जखन हम मैथिल सब भाई भाई तब भेदभाव किया अपने सब बता सके छी कहै छै जहन ने बर्तन दस टा बर्तन एक जगह रहै छै तऽ ढनमनाइते छै इएह सोचि कऽ मनमे तत्काल जे छै से सोचि लिअ असन्तोष कऽ लिअ सएह हमर यऽ तऽ आर हम कथा सुनब अहाँ सबसँ बिहन कथा लेकिन हम हमर प्रयास रहैए कि जहन ई बिहन कथा धारा हुआ एकटा हमहूँ चोरसनके बिहन कथा सुना दी तऽ हर बेर एकटा सुनाबै छी तऽ एकटा आइ हमहूँ सुना दै छी हमर जे बिहन कथा अछि ओकर नाम अछि समय मैया की कहै छलियै ताहि जमाना के बात की कहब ताहि जमाना में सब वस्तु कतेक सस्ता छलै एक रुपया के बड़ महत्व छलै तखन अहाँ रहे अच्छा तखन सब किछु बड़ सस्ता रहै तखन एक सौ टाका मे मास्टर सबके पूरा महीना के दरमाहा भेटैत छल हम्म, और मुदा आधुनिक चीज बड़ महग रहै और एखन जे छै से मास्टर सबके जे दरमाहा छै ओहिमे आधुनिक चीज हमसब खरीद सकै छी मुदा तखन जे रहै एकटा छोट सन के जे प्रेशर कुकर होइया ओहिमे मास्टर सबके पूरा दरमाहा जहाँ लागैत रहै तखन एकटा कुकर जे छै लोक खरीद पाबैत रहै आर एखन हमरा लागैए कि जे मास्टर के जे दरमाहा छै ओहिमे पता नहि कते कुकर खरीदल जा सकैए और ताहि लेल ओहि समय में नया नया कुकर आयल छल और ताहि लेल बहुत कम घर में जे छै कुकर छल तऽ पहिलुक जमाना में जेना पैसा के टका के बड़ महत्व रहे और टाका पैसा चलैत रहे चारि आना आठ आना चलैत रहै आ एखन जे छै सब चारि आना आठ आना सब समाप्त भऽ गेलै हेँ आ टाका के कोनो मोल नहि रहि गेलै हेँ प्रणाम प्रमोद जी अहाँ अनम्यूट छियै कि म्यूट छियै हाँ हाँ अनम्यूट कऽ देलहुँ हाँ जी तऽ भावना जी अहाँ जे छै बात उठेलियै से हम एहिपर एकटा हमहूँ कथा लिखने रहियै जी जी जी जे प्रकाशित भेल छै हमर अखन हाल मे पुस्तक प्रकाशित भेलै पीटी मे अच्छा अच्छा तऽ अहिना विषय वस्तु सएह छै तऽ ओहिमे छै कि जे अहिना पहिले कहै छथिन बूढ़ा जे हमरा जमाना मे चारि अने शेर घी बिकाइ छलैया एक एक रुपैया मे सोलह शेर के चाउर आ एक बोरा के अलुआ आब तऽ देखियौ जे पाँच सौ छः सौ रुपया में से कतौ ककरो घी नहीं भेटै छै एक किलो कतेक महग भऽ गेलै दुनिया तो आब हुनकर तक पोता- कंटिन्यू टाइप तऽ आठ सौ से ऊपर में हजार रुपया में भेट रहल है ओहो एक किलो एक किलो से कम में तो वह कहलो तो हुनकर पोता बैसल रहथिन पोता के कहैत रहथिन तो पोता कहलखिन जे बाबा कते आदमी के घी भेटै छलै यौ तऽ से की पूछै छ घी तऽ नामे लए चलैए बड़का बड़का जमींदार के छोड़ के और ककरा घी भेटै छलैए सबके वएह फाटल चितल धोती आ कोनो तरहे नून नून भात खाइ छलै तऽ से बात छै देखियौ हम अर्थशास्त्र के विद्यार्थी रहलहुँ हैं जीवन भरि तऽ अर्थशास्त्र कहै छै कि जे महगाई आ सस्ती ओ एकटा धारणा मात्र छियै असल चीज छियै ओकर नाप जोक जे होइ छै ओकर नाप जोक छियै हमर अहाँके जीवनके सुख हमर लिविंग स्टैंडर्ड जखन हमर लिविंग स्टैंडर्ड पहिलेसँ बढ़िआँ भेलै नीक चीज खाइ छी बढ़िआँ पहिरै छी नीक वातावरणमे रहै छी नीक घरमे रहै छी गाड़ी घोड़ाके उपयोग करै छी सिनेमा जाइ छी मने भिन्न भिन्न तरहक चीज जे छै से हम करै छी तऽ ओ चारि चारि अने से घी नीक चलैए आ कि एक हजार रुपैआ एखन घी जे से नीक छै से समय नीक छै से कहू बहुत सुंदर बिल्कुल सही कह रहल छी तऽ ताहि दुआरे कहलहुँ ओना कहै लए तऽ लोक कहिते छै लेकिन वास्तविकता ओहिसँ बहुत भिन्न होइ छै तऽ हम एहि एहि तरहक चीज पर से हम घर बाहर पत्रिका छै ओहि सब चेतना समिति से प्रकाशित होइ छै ताहिमे एकटा से लेखो लिखने रही बड़का लेख जकर शीर्षक रहे जे मूल्य वृद्धि राजनीति और अर्थशास्त्र तऽ से बात छै अहाँके कहब एकदम उचित अछि आ नीक लिखै छी अहाँ धीरे धीरे आब अहाँ कहब तऽ खराब नहि लागए लेकिन आब अहाँ सीख गेलहुँ हेँ बिहन कथा लिखनाइ धीरे धीरे
बहुत बहुत धन्यवाद अपने का अब हम सब फिर पुनः महाकांत प्रसाद जी के पास जाए छी और उनका से एकटा बीन कथा सुने छी तो स्वागत अपने रुको अहाँ हम अनम्यूट करै छी अनम्यूट करै छी हाँ कऽ देलहुँ अनम्यूट कऽ देलहुँ जी आवाज आबि रहल अइ जी जी जी बिल्कुल आबि रहल जी।
आ एकटा दोसर बिहन कथा शीर्षक अछि चिक्कस
वाह
सुनीता एक तम्मा चिकस दिय सठि गेल अछि हमरो सठि गेल अछि थम्हो बासन में देखे छिए हे लिय पर थन आ बासन महक मिला क एक तमा भ गेल आंगन जाक गाम वाली चिक क सान सान के ओरियान कर लगली पानि ढारिते रहे कि पाछा से ननद ओहिमे आरो पानि ढारि देलकै आ अपन दुनू हाथमे लगा भौजक मुँह पर लेप पड़ेली उबटन लगा देलहुँ ई महगीमे आटा गील थम तो पतलोहिया ओ पित्ते माहुर भऽ गेलैक मुदा ननैदक एहि अबोध चौलसँ क्षणेमे मोन चिक्कस सन उज्जर आ स्निग्ध भऽ उठलैक धन्यवाद बहुत सुंदर बहुत सुंदर प्रमोद जी के हम अनम्यूट करे छी मनोज हाँ मनोज जी के कैमरा जैसे से अलाउ नहीं कर लेकिन है जे कारण से हम उनका स्ट्रीम पर नहीं लॉ पाबि रहल छियै मनोज जी अहाँ अपन कैमरा के जे छै से अलाउ करियो मोबाइल का कैमरा और माइक दोनों के अलाउ करियो तखने हम अहाँ के स्ट्रीम याद पर लॉ सकब अहाँ के कैमरा नहीं अलाउ अछि त जी बताबियो प्रमोद जी कथा करियौ चिकस चिकस कथा तऽ हमरा लगैए जे बहुतो कथामे सँ एकटा कथा अछि बहुत हम एकरा बहुत नीक स्थान रख देबै
और चिकस के मतलब हमरा लागैए बहुत गोटा के नहि पता हेतै कि जे आब बाहर रहै छै कि चिकस मतलब आटा भेलै तऽ बहुत ही सुंदर अहाँ विलुप्त शब्द सब जे आब भावना जी में हम अहाँ के ओहि में अहाँ के अंतर हम बुझाएब अहाँ अग्रणी छी लेकिन जी, हम जी।
तैयो किछु कहब ओहि पर बिल्कुल सब- बिल्कुल कहल कहल जाए सब का- अन्न के आटा के चिक्कस नहीं कहल जाइ छै बुझल जेना गहूमक चिक्कस नहीं कहबै जी जी जी ओ चाउरक चिक्कस कहबै आ मड़ुआ के चिक्कस कहबै बुझल तऽ एहिमे बहुत अन्तर छै मैथिली भाषा साधारण भाषा नहि छै जखन एकर सब शुद्धता पर जेबै तऽ बहुत किछु काज करऽ पड़ै छै लोकके तऽ महाकान्त जी बुझैत हेथिन ई बातके आ ओ मुस्कुरा रहल छथि एहिसँ हमरा बुझायल जे हुनका पता लागि गेलनि तऽ चिकस जे छै से मड़ुआ आटाके या चाउरक आटाके तकरा सबके कहल जाइ छै तऽ खैर तते हम कहलिन ने जे बहुत पैघ बहुत सुंदर कथा ई लिखले था कहले था जे छोट जे बिहन कथा के गुण छै से एहिमे पूरा पूरा परिलक्षित होइ छै जे छोट रहला के बावजूदो से ततेक पैघ बात कहि देलखिन है जे भले ओकरा बेचारी के पैंच लऽ कऽ चिक्कस सनै छलैया जे खुद खेतै बाल बच्चा हेतै आन आन कोइ हेतै अहाँके आवाज नहि आबि रहल अछि अहाँके आवाज नहि आबि रहल अछि बाबू नहि नहि मनोज जी से बात करे छियै उनकर कैमरा जे छै ने से ओ अलाउ नहि करथिन है ते लेल ओ जुड़ नहि पाबि रहल छथिन तऽ मनोज जी से हम हमरा भेल जे हमरा भेल जे हमरा से सब किछु गप कऽ रहल जी छी जी जी जी जी कहल जाय स्वागत तऽ ताहि दुआरे हम कहलहुँ जे ओ बेचारी पैंच लऽ कऽ चिकस कोनो तरहे अनने छलखिन हेँ आ सेहो ओहि घरसँ जकरा बेचारीके अपने झाड़ि झुड़ि कऽ ओतबे भेबे केलै आ से चिकस हुनकर ननैर आबि कऽ से पूरा मुँहमे लेप देलखिन बर्बाद केलखिन तऽ शीर्षको बहुत नीक छनि चिकस जे देखियौ जे कहबै छै जे महगीमे आटा गिल तऽ से भऽ गेलै लेकिन सम्बन्ध के जे सम्बन्ध के जे एकटा विशेषता छै सम्बन्ध के जे भाउज और ननद के बीच में जे एकटा सकारात्मक सम्बन्ध छै तकरा ई परिलक्षित केलखिन हेँ जे ओ भाउज जे छै से एहि बात के बिसरि गेलखिन जे आब की हेतै से लेकिन हुनका से प्रेम प्रदर्शित केलखिन मुंह में आटा लेप देलखिन ताहिसँ कोनो दुर्भावना के बात नहि छै सद्भावना के गप छै घनिष्ठता के बात छै प्रेम के प्रदर्शन छै एहिठाम तऽ ताहि दुआरे ओ बेचारी सब चीज बिसरि गेलखिन तऽ ई बहुत पैघ बहुत पैघ संदेश दै वाला कथा अछि महाकांत जी बहुत बहुत धन्यवाद अहाँके
बहुत ही सुंदर गप कहलिए तऽ अपन सबके संग नविता ठाकुर जी सेहो जुड़ल छथि कृष्ण मोहन झा जी सेहो जुड़ल छथि पंकज ठाकुर जी सेहो जुड़ल छथि लिख रहल छथि बहुत सुंदर अर्चना मिश्रा दीदी सेहो जुड़ल छथि ओहो लिख रहल छथि वाह वाह नीक कथा चिकस तऽ सब गोटा के हम बहुत बहुत धन्यवाद देब और क्षमा चाहब पता नहीं हमर मोबाइल में की भऽ रहल छै एखन हम अहाँ सबके जे कमेंट से अछि ओकरा इंडिकेट नहीं कऽ पाबि रहल छी और मनोज जी के लागैया किछु ने किछु नेटवर्क के इशू भऽ रहल छै जे कारण से ओ कैमरा जे छै से एलाउ नहि कए पाबि रहल छथिन तऽ प्रमोद जी अही एकटा कथा आर सुना कऽ फेर दू दूटा कथा सब गोटा के भए गेले हैं तऽ लाइव को फेर समाप्त करे छी और प्रत्येक मास में जे बिहन कथा धारा होते अछि तऽ आइ खन मास के अंतिम दिन अछि तऽ आइ खन ई महीना के पांचम बिहन कथा धारा एपिसोड अछि और अहाँ सब दुनू गोटा आबि कऽ बहुत नीक कथा बिहन कथा हमरा सबके सुनेलहुँ हैं तऽ ओहो लेल अहाँ दुनू गोटा के बहुत बहुत स्वागत और पुनः अहाँ सबके हैप्पी फॉर यू में स्वागत रहत जहन हमर सबके बिहन कथा धारा तऽ प्रमोद जी एकटा अहाँ बिहन कथा स्वागत सुना करै छी सबके। तकर बाद लाइफ के जे छै समाप्त कऽ देबै और जते गोटा जुड़ल छै जे बाद में भी जुड़त सब गोटा के धन्यवाद और अहाँ सबसँ आग्रह कि जे केओ भी बेहन कथा धारा में आबय चाहैत छथि तऽ ओ हैप्पी फॉर यू के टीम से हमरा संग संपर्क कऽ सकैत छथि तऽ अहाँ सब जरूर सम्पर्क करब प्रमोद जी से भी सम्पर्क कऽ सकैत छथि मनोज जी से भी सम्पर्क कऽ सकैत छथि तऽ अहाँ सब आबियौ स्वागत अछि
धन्यवाद तऽ हम एकटा दोसर कथा लऽ कऽ एलहुँ हेँ जे हमर ई नव प्रकाशित पुस्तक पेपीमे सँ अछि
स्वागत
शीर्षक छै तो भीम छ तो भीम छ भिनसरे दुनू भाई खूब लड़ले भिनसरे दुनू भाई खूब लड़ले गुत्थम गुत्था छोटका बलगर छै ते बड़का के पटक दिलके बाजा भुकी बंद आंख में आंख नहीं मिलौलक दुनू जेना पक्का दुश्मन मुदा माय निचैन मुदा माय निचैन एना तऽ नित्य होइ छै एना तऽ नित्य होइ छै साँझ में माय कनी जाके माछ किनलखिन रन्हेलै एके थारी में दुनू भाई के परसली परसेली माछ भात दुनू खाए लगला दू भाई दू कुटिया माछ एकटा कुटिया बड़का के आ एकटा छोटका के छोटका के कुटिया खत्म बड़का के आधा कुटिया पड़ले छोटका पूछल की माछ किया ने खाई छियै

आ महाकांत जी के कहियौन जे जी। हमर कथा के विषय में किछ बजता बिल्कुल बिल्कुल महाकांत जी अ, समीक्षा करता अहाँ के कथा में तऽ हम अनम्यूट कऽ दै छियै महाकांत जी के महाकांत जी कहियौ
आ बहुत सुन्दर कथा छनि आ आ प्रमोद बाबूके क- की कहबनि ओ तऽ सम्पादके छथि हमरा सभक मार्गदर्शक छै आ कथा में जे सनेश छुपल छै ओ पैघ बात छै एहिठाम एकदम से भाई जे प्रेम छै अपनत्व छै से प्रदर्शित भ रहल छै आ जे थोड़ बहुत जे छै इम्हर उम्हर लुप्त भ रहल छै ओहिके समेकित करबाक प्रयास केलखिन हँ बड़ा अहगर भाव एहिमे छुपल छनि से ई एकदमसँ मनोवैज्ञानिक विहीन कथा छी हमरा नजर में ये मनोवैज्ञानिक विहीन कथा छी यह कह बहुत आभार धन्यवाद धन्यवाद हमरा सबके जी जे हम सब हम तो चलो हैं प्रोफेसर आप तो रिटायर कर गलो तो हम सब जे से पीयर रिव्यू के से बहुत महत्व दी चलिए बुझल अहूँ तऽ शिक्षक छी तऽ अहूँ शिक्षक छी तऽ अहूँ तऽ ओहि लाइन के छी आदमी तऽ जनै छी सत्येंद्रो जी शिक्षके छथि प्राय तऽ सब कोइ तऽ उएह छी ओहिमे की होइ छै यदि अहाँके अपन जे बहुत लगीचक लोक सब छथि मित्र लोकनि छथि कलीग छथि सहयोगी सब छथि यदि ओ अहाँके प्रशंसा केनाइ शुरू कऽ दैत तऽ बुझियौ जे सचमे अहाँ नीक छी जी जी या तऽ
बहुत लगक लोकके बीचमे से हरदम ईर्ष्या द्वेष कॉम्पिटिशन ई पायल जाइ छै दूर दूर जे अहाँके नहि जानै छथि बेसी हुनका की अहाँसँ कॉम्पिटिशन हेतनि हुनका अहाँसँ की ईर्ष्या हेतनि जे लगमे छथि तिनके ईर्ष्या होइ छनि लेकिन जखन ओ ईर्ष्या केनिहार अहाँके प्रशंसा करऽ लगैत तऽ बुझियौ जे वास्तवमे अहाँ बहुत नीक छी किया तऽ आब हुनका ओ हारि गेला है आब ओ अहाँसँ से मुकाबला नहि कऽ सकैत छथि तऽ ताहि दुआरे अहाँके प्रशंसा पर उतरेला है तऽ ताहि दुआरे हमसब तऽ ताहि दुआरे ओ जर्नलो के जे जर्नल में अहाँ के आर्टिकल पब्लिश होइए यदि ओ पीयर रिव्यूड जर्नल छै तऽ ओकरा बहुत बेसी महत्व देल जाइ छै ओहिमे जे अहाँके आर्टिकल पब्लिश भेल तऽ ओकरा बहुत महत्व देल जाइ छै तऽ से कहलहुँ हेँ जे हम अहाँके समीक्षा करी अहाँ हमर करी अहाँके समीक्षा सत्येन्द्र जी करथि तऽ एहि रूपे जे वास्तवमे समीक्षा होय तऽ एहिमे बिहन कथाके कल्याणे लिखल छै बिहन कथा जे छै से आओर उत्तरोत्तर बढ़िआँसँ बढ़िआँ होइत जेतै बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सत्य कह रहल छियै आ देखियौ कि अ, अपना सब गोटा एनाहिए कए कऽ लाइफमे आबि कऽ या अपन आपसमे बात कऽ कऽ कोनो भी एक दूसरा के कथा पर अगर समीक्षा करल जाइ छै तऽ आर ओहि कथा जे छै आर सुन्दर भऽ जाइ छै आओर बढ़िआँ भऽ जाइ छै तऽ इएह करल जाय आओर हर मासमे ई बेहन कथा धारा होइत अछि तऽ जनवरीमे भऽ गेल हँ आब फरवरीमे अहाँ सभ गोटाके स्वागत आओर फेर हम अहाँ सबके समक्ष बेहन कथा धारा लऽ के आयब तऽ आइ के कार्यक्रम के समाप्त करल जाय विनोद जी प्रमोद जी जी बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ के बड़का बड़का काज कर रहल छी आ हम सब एहि दुआरे अहाँ के हृदय से साधुवाद दै छी जे अहाँ बड़का काज करै छी बेहन कथा के आगू बढ़बै छी आ हमरो सबके ई अवसर भेटैया जे हमसब लिखै तऽ छी लेकिन एना एक दोसरा के देखी एना एक दोसरा से बात विचार करी विमर्श करी तऽ ओहिमे जे कतौ ककरो बाधा आबि रहल छै ककरो कोनो तरहक दिक्कत भऽ रहल छै तऽ ओ सबमे सुधार हेतै ओ सब नीक हेतै तऽ ई बहुत पैघ आयोजन अहाँ कऽ रहल छी बहुत बहुत धन्यवाद भावना जी अहाँके बहुत बहुत अहाँ सबके भी धन्यवाद कि हैप्पी फॉर यू पर एलहुँ हँ और अगला मास से हमर अ, अहाँ सबके अ, जे छै से सहयोग से आब एकटा कोनो बिहन कथा के पोथी पर एक दूटा बिहन कथा भी है आ ओहि पर कनी परिचर्चा है तऽ आर अहाँ सबके अलग तरह के बिहन कथा धारा लागत आर आनंद है हमरा पूर्ण विश्वास अछि कि फरवरी से किछु जे छै अलग हेतै बिहन कथा धारा में तऽ एहि के साथ आइ के कार्यक्रम समाप्त करै छी सब गोटा के बहुत बहुत धन्यवाद आग्रह अहाँ सबसे करब कि लाइव के अवश्य शेयर करबै जैसे कि कनी लोग तक ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचे और सब सुनि कऽ आनन्द उठाबैत आओर बिहन कथा मे जे छै आओर जोर शोर से लिखैत आओर पढ़ैत आओर एक दूसरा के प्रोत्साहित करैत चाहे हमर कामना अछि तऽ अहाँ सब जे छै अहाँ सब गोटा के धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद सब